Probabbli, id-daqq u l-kant tal-għanjiet tal-Milied b'ilsienna huma l-aqwa stedina għall-ġabra u l-allegrija li jġib miegħu x-xahar ta' Diċembru. It-tim tagħna ltaqa' ma' Francesca Attard sabiex jitgħallem aktar dwar it-tradizzjoni ta' l-għanjiet tal-Milied bil-Malti. Għanja hi essenzjalment poeżija, imma l-versi tagħha jkunu nkitbu speċifikament biex jitkantaw u allura jkollhom xeħta mużikali. Fi kliem ieħor jiġifieri nistgħu ngħidu illi Għanja tgħaqqad flimkien il-poeżija u l-mużika biex, ħafna drabi, Toħloq sentimenti ta' ħlewwa, ta' ġentilezza, ta' armonija f'min ikanthom u f'min jismagħhom. Fil-teżi tiegħi jiena qbadt ġabra ta' għanjiet tal-Milied illi jitkantaw fil-kuntest Malti. Issa dawn l-għanjiet ma jfissirx illi kienu kollha kemm huma Maltin. Biċċa minnhom issellifnihom mil-lingwi barranin u adattajnihom għalina. Per eżempju, għandna O Lejl ta' Skiet li ħadniha minn O Holy Night, jew Ninġabru Insara ħadniha minn O Come All Ye Faithful, jew per eżempju Fuq Tiben F'Maxtura ħadniha minn Away in a Manger. Imma dawn tant daħlu fil-kultura Maltija, tant ndraw u ntegraw sew magħha, illi llum inqisuhom daqslikieku kienu minn dejjem ħolqien lokali u allura inkludejthom fit-teżi tiegħi. Imbagħad, wara dan il-proċess ta' ġbir ta' għanijiet minn diversi kotba u fuljetti madwar Malta u Għawdex, ppruvajt nuri kif il-kuntest realistiku tal-Milied u t-tekniki letterarji tal-għanijiet jimxu id f'id biex, jikkonsolidaw tagħlim reliġjuż b'mod effettiv u li jagħti pjaċir. L-għanijiet tal-Milied illum inqisuhom bħala parti minn tradizzjoni reliġjuża, però fil-verità il-kant tal-għanijiet beda minn kultura pagana li kienet tiċċelebra x-xemx. Maż-żmien imbagħad din it-tradizzjoni bdiet dieħla f'diversi istituzzjonijiet reliġjużi. Imma minħabba li l-kant fil-knisja dak iż-żmien kien isir bil-Grieg jew bil-Latin, il-poplu donnu xorta ma kienx jieħu gost bihom għaliex ovvjament ma kienx jifhimhom, kienu jifhmuhom biss dawk il-ftit nies intellettwali. Meta mbagħad dawn għaddew f'idejn in-nies komuni, qegħdin ngħidu fis-sekli tmintax u dsatax, l-għanjiet bdew jinftehmu bħala fenomenu ta' divertiment u bdew jiksbu l-popolarità tagħhom. Hawnhekk nistgħu ngħidu li jinbena moviment miftuħ fejn il-poplu kollu seta' jipparteċipa mhux klassi soċjali waħda biss. F'din il-ħidżma ta' inklużjoni, ħa nsejħulha hekk, l-iktar ħaġa importanti kienet illi l-għanjiet jitkantaw bl-ilsien nattiv. L-ewwel nett ħalli l-komunità kollha tkun tista' tieħu sehem fil-kant u t-tieni ħalli tifhem dak li tkun qiegħda tgħid. Ħafna pajjiżi bdew josservaw għanijiet barranin u jaqilbuhom għall-ilsien matern tagħhom. Jiġifieri din mhux aħna biss għamilniha li sellifna għanijiet barranin, però fil-każ tagħna aktarx illi ħafna mill-għanijiet ħadnihom mill-Ingliż, naturalment minħabba konnessjonijiet storiċi u kulturali illi stabbilixxejna fil-perjodu kolonjali. L-għanijiet tal-Milied naturalment ma nkitbu għall-ebda skop letterarju, inkitbu biex jagħtu gost, biex ifakkru twemmin reliġjuż, biex iqimu, biex ifaħħru. Però ma jfissirx li m'għandhom l-ebda valur letterarju. Anzi, taħt il-forma sempliċi tagħhom jaħbu ħafna tekniki illi forsi l-poplu li jkun qed ikanthom ma jindunax bihom imma xorta waħda jkun qed jiffamiljarizza ruħu magħhom. Ħafna drabi naraw illi fl-għanijiet tal-Milied ir-ritmu, ir-rima, il-qies tal-versi, l-aċċenti, ikunu regolari biex jiffaċilitaw is-smigħ u l-memorja. Nistgħu ngħidu li ħafna għanjiet, mhux kollha imma parti kbira minnhom, jużaw il-vers ottonarju li huwa l-vers tradizzjonali tal-għana popolari. Huwa meqjus bħala l-vers viċin tal-lingwa mitkellma u għalhekk ovvjament jinħass l-iktar naturali. Bħala rima, l-iktar rima li tispikka hija r-rima mqabbża, A, B, C, B. fejn it-tieni vers jaqbel mar-raba' vers. Eżempju, Ninni la tibkix iżjed, Ninni Ġesù Bambin, ħallih għalina l-biki għax aħna midinbin. Għandek it-tieni vers dejjem qiegħed jaqbel mar-raba' vers. L-onomatopeja, għandek għanja fuq il-qniepen u qed tisma' ding-dong ding-dong. L-alliterazzjoni, id-dawl f'daqqa idda. U ħafna ħafna iktar. Jiġifieri tkun